Mae rhywbeth special. Sy'n un diwrnod rhywun peth.
Sain Ffagan, un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'r haul yn gwenu! Mae'n denu mwy na 500,000 ohonon ni bob blwyddyn. Dyn ni wrth ein bodd yn dod i Sain Ffagan. Mae'n dda ar gyfer y plant, mae'n dda ar gyfer ni. A pha ryfedd! Mae'r safle'n gartre i gasgliad o bron i hanner cant o adeiladau hanesyddol. Mae'n rhyw deimlad o dawelwch yma. Saving these buildings for the people of Wales, it's the best job in the world. Dros 400,000 o wrthrychau. Hwn yw'r unig un o'i fath sy'n gweithio unrhyw le yn Prydain. A dros ddeunaw erw o erddi syfrdanol. Edrych yn hyfryd! Hyfryd iawn!
Yn y gyfres hon, byddwn yn datgelu hanesion unigryw. Straeon personol o bobl oedd yn gweithio. A hel atgofion, dyna pam mae Saith Agan yma. Ac yn cael cipolwg ar y corneli cudd. Mae 'na gymaint o bethau i ddarganfod fan hyn, pethau newydd o hyd. Sy tu hwnt i lyged yr ymwelwyr. Mae casgliad Norma Yna, cep fyddwn ni eisiau yna de. Wrth i ni fynd tu ôl i'r llen. Ie, mae hwnna'n grêt.
Dwi dwli bod yma. Yn Amgueddfa Werin Cymru. Sain Ffagan. Mae gan bob adeilad ar safle Sain Ffagan stori unigryw. Ac yn aml mae beth sy'n llechu tu fewn yn adrodd mwy o hanes na'r adeilad ei hun.
yma heddiw jyst i ga'l cipolwg ar y lle deud y gwir achos ma'r adeilad yma yn cau am y tymor ma' mond ar agor am chwe mis y flwyddyn. Ma'n dod yn wreiddiol o Cross Inn. ger Ceinewydd yng Ngheredigion, a gofan eiddo i David Thomas, sef teiliwr y pentre. Roedd o'n ganolbwynt i'r gymuned, pobl yn dod fewn yma i gael sgwrs, i glywed y clecs diweddara. Mae yn un o fy hoff adeiladau i, oherwydd dyma un o'r ychydig adeiladau yn yr amgueddfa lle mae'r cynnwys yn wreiddiol i'r adeilad. Mi gafodd ei gynnig i ni gan ferched David Thomas ym 1988, a beth sy'n rhyfeddol ydy, pan fuodd y curaduron draw i asesu'r adeilad, fe gason nhw eu llorio mewn ffordd, achos pan nathon nhw agor y drws, oedd y stoc gwreiddiol o'r pedwardege a'r pumpdege yn dal ar y silffoedd. Felly, pan ddaeth y busnes i ben, Caewyd y drws a mi gafodd y cyfan ei adael fel rhyw fath o amgueddfa fach.
Ar y dechre fe fuodd e'n gweithio yn y tŷ. Cyn prynu adeilad o'dd yn yn addas i i fod yn weithdy ac yn siop. Pan o'dd mam isie mynd i rywle o'dd ni'n gorfod myn' lawr i'r siop wedyn i i dad i o- ofalu ar 'yn holen ni. Blentyndod hapus iawn.
Y rhan flaen ydy'r wyneb cyhoeddus y siop fel petai, felly ar y silffoedd yn fan hyn mae'r dillad ready to wear, felly dillad oedd David Thomas yn prynu i fewn. Oedden nhw'n gwerthu pob math o drugaredde, felly teis, dynion, pethau gwallt, edafedd, pins, sane, tights, bagiau, hetiau, you name it, oedd o yma. Ond mae rhein yn hollol anhygoel. Swn i'n gwisgo rhein heddiw, a rhein hefyd. Maen nhw'n fendigedig. Ond wrth gwrs, fe ddow gwneud dillad made to measure ar gyfer cwsmeriaid lleol, a rhai, yn ôl bob sôn, yn dod mor bell â Llundain i gael siwt gan David Thomas. Felly, dewis y brethyn, dewis y lining, a draw wedyn i'r stafell ganol i gael eu mesur.
Oedd y bobl yn cael croeso gyda mam wrth bod nhw'n dod i cael eu mesur. Maen nhw'n dod i'r tŷ a cael cacenne wedi wneud gartre.
Ac wedyn yn y pen draw mae'r gweithdy. Dyma'r rhan pwysica, achos fan hyn oedd David Thomas yn gweithio. Felly, oedd geno fo prenie mesur, y peiriant gwnïo, yr haearnau smwddio, trydan enfawr, gweithio deuddeg awr y dydd, yn ôl bob sôn, ar y fainc, yn agos i'r ffenest, a yn draddodiadol, mae teilwriaid yn gweithio gyda'i coesau 'di croesi gan iste fel bod nhw'n iste ar lawr fel yym ac ma' nhw'n dal y gwaith yn agos yn eu cwl fel bod nhw'n gallu gwnïo y pwythau mân.
Yn anffodus, oedd 'y nhad yn diodde o club feet a felly oedd raid 'da fe gael gwaith oedd yn galluogi fe iste. Fe ddwedodd e nifer o weithiau bydde fe byth yn deilwr oni bai'r traed.
Mae gan yr adeilad yma bob peth, yn 'y marn i, y cynnwys gwreiddiol, straeon personol y bobl oedd yn gweithio ac yn siopa yma. Mae'n symbol o bwysigrwydd y crefftwr i fywyd yng nghefn gwlad Cymru yn yr ugeinfed ganrif, a dyna pam mae'n un o'r ffefrynnau i.
Mae dyletswyddau Brian Davies yn ymestyn tipyn pellach na fferm Llwyn yr Eos. Mae'n gyfrifol am sawl agwedd o gadwraeth safle Sain Ffagan. A'r gatiau niferus sy'n cael sylw heddi.
Mae siŵr dros 20 o gatiau ar y safle a mae rhaid mi rownd bob nawr ac yn y man i weld a oes eisiau newid y postion neu newid y gatiau neu falle bod yr hinsyn wedi dod mas o'r postyn so mae e'n... mae tipyn o waith rhwng bob peth. Mae'n enno mae gat yn ei steil Sir Aberteifi achos mae'r tollti'n dod o Penparcau yn Aberystwyth so ni'n treial wedyn penderfynu beth sy'n mwya' addas a gethon y gat 'ma 'di neud gan crefftwr ger Llandeilo. Ma' lot o lefydd gatie galvanised a postio'n hardd 'nyn nhw ond ma' myn 'yn ma' raid i chi dreial ca'l nhw i i edrych yn iawn. Ma'r gat 'ma yy gat i ni wedi neud 'yn hunen 'ma. beth maen nhw'n galw split oak gates, na pan mae rhain yn gweddi mwy gyda benodwydd na gat wedi llifio de. Maen nhw wedi cael hoelion wedi wneud gan, gan y gof ma, wedyn chi'n plugu'r hoelen ochr draw, a wedyn ni'n treol wneud nhw mor gywir a gallwn ni. Mae eisiau hongian gat nowi arno ni. Yn Cilewent, yn lle'r gât wedd 'na. Wedd honno 'di bod 'na sawl blwyddyn, ond ma' 'wn ar ei yy diwedd ei oes weden ni, mae e bron y torri. Dyw e ddim wedi ga'l ei dreto, de, pren gwyrdd fel yw e, a wedyn mae e wedi mynd, so by' rai' ni yy ceibo hwn mas, posdi nowi miwn. A wedyn roedd y gât Snowy ar man 'yn. Yy ma'r gatie a bopeth yn dangos shwt bydde fe 'di bod yn yn le wedd e'n y lle gwreiddiol. So m- ma' raid neu' siŵr bo' ni'n rhoid y gatie iawn yn y mane iawn.
Yn y brif adeilad, ma' sain ffagan yn creu arddangosfa arbennig i gofio trychineb Aberfan. A gyda'r dyddiad agor yn agosáu, ma' Oriel Cymru yn llawn prysurdeb.
Shall I climb in? Yeah. Ymhlith y delweddau pwerus sy'n rhan o'r casgliad. Good, good. Mae yna un sy'n symbol oesol o'r foment drychinebus yn 1966.
Dyma'r llun adnabyddus iconig o'r cloc cafodd ei dynnu gan ffotograffydd o'r Eco yn syth ar ôl cael ei ddarganfod, mae'n debyg. Yeah, looks good, doesn't it? Really good.
Ond nid y ddelwedd drawiadol yma yw diwedd y stori. Mae'r cloc eiconig ei hun yn mynd i fod yn ganolbwynt i'r arddangosfa.
Mae'n fraint gweithio gyda'r casgliadau Aberfan yma. Hwn yw'r casyn fydd yn dyla'r cloc bach. Fyddai'n rhoi rhyw man ddarnau o dan y fframwaith Er mwyn stopo dirgrynu i ddod trwyddo pan mae pobl yn cerdded paso'r casyn, fel bod y bysau yn dal yr amser, sy'n atgof o beth egwyddod yn Aberfan. Mae gyflwr e yn weddol fregus oherwydd y damwain sydd wedi digwydd iddo fe yn ystod y drychineb, yna fe. Ma' cryn dipyn o ddiddordeb yn cefen y cloc yy oherwydd y llygredd ac ati sydd o hyd ar y cefen. O waw.

Know what it represents as well, it's quite upsetting.
Mae'n bwerus iawn i weld y ddau gyda'i gilydd.
Llun o'r papur newydd yn ystod yr wythnos y drychineb yw e, a mae rhywun wedi darlunio y rhifau bach mewn er mwyn gwneud e'n rhwyddach i bobl i ddeall e ac i weld e ar ôl printio. O'n nhw'n gwneud tipyn o'r gwaith yna, a felly ma' 'na mân wahaniaethe rhwng hwn a'r cloc bach sydd o'ch blaen e. A mae'n rhywbeth hefyd, fedra i jyst sôn wrtho'r falle gofalwyr am wthi, achos fydd pobl falle yn gofyn pam bod y cloc yn edrych yn wahanol. Mae'n siŵr swn i'n gofyn. Good. Ie. Hwn yw'r unig cloc yn fy ngyrfa o gwitho gyda clociau. Dydw i ddim wedi cymryd i ddarnau. Dyw e ddim yn cerdded oherwydd y llygredd ac ati, ond dyna beth yw syniad cadw'r cloc yn efe, bod e'n dangos ac adlewyrchu beth ddigwyddodd. A mae'r llygredd na'n rhan o'r stori.
Wedi darganfod bod angen postio'n newydd ar gât ffermdy Celewent, mae Brian ac Ian yn mynd i'r goedwig i hela.
Ni ar y ffordd lan nawr am Bryn Eryr. Mae tua hanner can erw o goed i gael yma, a wedyn 'yn ni'n trial defnyddio'r cod os gallwn ni. Ta. So ni'n gobeitho nawr mae darn o dderi ar y llawr man 'yn gallwn ni um, cael digon mas o hwn i wneud y postion. Ian yw'r uh, boi sy'n neud rhan fwyaf o'r gwaith cod 'ma. Mae e'n gwbod ei stwff ar y chainsaw, mae e 'di bod neud e os dros 30 mlyne 'ma.
Yeah, it's looking pretty good. You should get two gate posts out of it, right? Good, good.
Mae ffarm Llwyn yr Eos, oedd yma cyn dyddiau'r amgueddfa, yn gorfod sefyll ar ei draed ei hun yn ariannol. Felly, fel pob cardi da, mae Brian yn cymryd mantes o'r adnoddau naturiol sydd ar gael dros y safle, er mwyn osgoi gwario heb eisiau.
Spot on fel ma' nhw'n weud. Ma'r llif yn siŵr 'di bod 'ma ers dros hanner can mlynedd. Oedd hi 'ma pan dechreuais i, no, mae hynny'n mynd nôl sawl blwyddyn. Ry'n ni'n rhoi y pren ar yr llif nawr a wedyn ry'n ni'n wedjo fe lan i wneud siŵr bod e'n ddim yn symud. Sgwario fe off un ochr, troi e wedyn, sgwario'r ochr arall off a wedyn mesur

And we use, we cut a few stakes out of it, and then it's just the sap wood then will end up as firewood for the buildings. Mae'r pren 'ma 'di sychu rywfaint, y trwbl yw os gadw fe ry hir, mae e'n mynd fel harn i dreal wneud twll ynddo fe neu rywbeth i roi'r hinges ynddo fe, so mae e'n, yy, be' chi'n galw, gewn ni e miwn nawr. Yn y diwrnodau nesaf yma. Should last a few years.
Yeah.
Draw wrth Stiwt Oakdale, mae'r gwaith yn dal i fynd ar yr adeilad diweddara i gyrraedd y safle.
Yma ddiwrnod arall prysur ar y Vulcan, mae'r tîm i gyd wrthi a rendro'r adeilad ar y funud. Gan taw rhan o terrace oedd e'n wreiddiol, doedd ochrau'r adeilad ddim ar agor i'r elfennau, felly ni wedi gorfod rendro'r waliau fel fysa adeilad ar ben ei hun wedi bod yn y cyfnod. Ry'n ni'n defnyddio calch gan bod e'n fwy cynhaliol, ond mae hefyd yn golygu bod ni'n gallu defnyddio system newydd sbon, lle mae'r render yn eitha trwchus, a mae'n llawn corc. Union run stwff i chi roi mewn botel o win.
It's got fine particles of cork in it which give good thermal retention.
Mae'n atal y gwres rhag dianc. Syniad gwych i'r adeilad yma sy'n sefyll ar ben ei hun.
Mae'r job plastro yn, yn enfawr. Mae rhaid ei roi pedwar cot a mae rhaid gweithio'n gyflym neu mae'r cork yn galedu.
So mae'r rhain gyntaf jyst yn galch a wedyn mae'r ail a trydydd gyda corc ynddo fe a wedyn mae un jyst i orffen e. Felly mae angen pawb i gymryd rhan.
There's a few aches and pains in the arms and everything else, you know, it's all part and parcel of the job.

yn weledol yn agos iawn i gael ei orffen, so mae'n hynod gyffrous.
Mae wedi bod yn wythnos prysur i'r tîm yn Oriel Cymru wrth iddyn nhw gwblhau'r arddangosfa i goffáu trychineb Aberfan. Wedi bod dan ofal y Prif Gadwraethydd Emyr Davies, mae'r gist achubwyd o adfeilion Ysgol Pont Glas yn cymryd ei le. Ok.
Bydd rhaid newid y goleuadau ac ati, ond yy mae'n neis i weld e mewn i'r i'r oriel o'r diwedd i ddweud y gwir. Ac wrth osod y gwrthrychau a'r dogfennau hanesyddol, mae pob modfedd yn bwysig. Could maybe move that further down. Mae cadwriaethwyr fel Emyr a Lisa, allwch chi'm dianc o'r ffaith, maen nhw yn berffeithwyr. That's going to look wrong now. You start getting paranoid about evening things up to the millimetre.
Wedi mawr ffidlan, mae popeth yn ei le. A gyda'r goleuadau wedi gosod, O'r diwedd, mae arddangosfa Aberfan yn barod. Ac yma i gael cip olwg cyn bod y drysau'n agor i'r cyhoedd yw'r curadur Ceri Thompson a Gareth Jones, un o'r plant ffodus cafodd ei achub o Ysgol Pant Glas.
Oh my goodness gracious. The iconic clock, I've never ever seen this. Title of you know, that was made in Ystrad Gynlais. Never. It's the worst clog.
Wow, it's brilliant.
Fi bod yn byw Aberfan ers chwe mis nawr. Cwrdd y pobl, casglu objects a papurau a pethau fel yna. A jest i weld yr afael golfa yn y lle. Rwy'n gret, ynddo?
To see this now is, is emotional. Me and my father, fydde arall.

The clock, the pictures, the programmes, it's just fantastic.
Fi'n gobeithio bod lot fawr o pobl yn dod yma i weld stori Aberfan.
Mae llwybrau gwledig safle Sain Ffagan yn gatre naturiol i'r ffyrgi bach, sy'n cludo Brian, Ian a'r postyn gât newydd i ffermdy Cilewent. A hynny jyst mewn pryd.
Watch your toes. That was easier than we thought. Reit, mae hwnna wedi safio tipyn bach o waith i ni nawr. Jyst uh, gobeithio dewn ni ben y ceibo'r pishin sy'n yn y ddeiar mas nawr heb gormod o, o drwbwl. Hon nawr yw'r iet nowi sy'n mynd ar Ti'n mynd ar yn lle ar gat wedd ma. Reit. Mae gwylod yr hen bostyn man hyn nawr, yn i'n treal i weld y gallwn ni gael hwnnw mas os gallwn. O, mae'n dod. Mae e biti bo na. Rai, mae Dani. Mae Dani. Mae wysad.
Workout. Yeah.
Who needs to go to the gym? Hopefully the other one will slot straight in.
Come on. Hey. The drum. Ori. Y pwysau nhw. Put him on the end, Brian.
I'll upright him and then we'll have a look at him.
Mae'n edrych yn weddol. Mae wedi mynd miwn nhw. Chi'n gweld y mae'r gat yn dod i erbyn yn awr. Hwna ni, hwna ni iawn. No bad. No, spot on. Yeah. Cerrig nawr yn dyn rownd i wylod e, neu siw bod postyn ddim yn symud. I've been here 33 years. I've probably replaced every post in these gates. It's an enjoyable job, especially watching Brian work hard. It's not very often mine. O reit ie ok. Byddwn ni'n gallu torri pishyn off i ben e wedyn fyddwn ni'n rhoi plwm drosto fe stopo'r dŵr i fynd lawr miwn i'r postyn. Hwn yw'r plwm off yr hen bostyn ond fel chi'n gweld mae'r wiwerod wedi bod yn hogi dan e. Chi'n gallu gweld maint o niwed maen nhw wedi wneud i hwn. Wel, maen nhw'n neud niwed i lot o bethe rownd y safle. Mae'n gywir nawr fel bydde wedi bod pan oedd e'n yr aiad ar yn Powys.
Should last another 20 years. Well, yeah, I think we've put the, it in for the last time. It'll be somebody else doing it next time.